Ber tutwal lwak mulubo wa i Lakwet TV. An amito ajolo dak to tye ni aa kun nongo cwinya yom tutwal aa me bedo ki Rwot man Rwot aa ongom Casimiro me Patongo. Apwoyo tutwal ladit. Apwoyo matek tutwal. Apwoyo.
An apwoyo.
Apwoyo neni. An apwoyo matek. Okato dong.
Cok cabit acel olor dok ma wabedo kacel. Kakare, Eyo.
ka olo okato cabit acel mo, Eyo. nino matin dok lacwec oye ni olo warwatte. Kakare. An apwoyo tutwal.
Apwoyo bene. An apwoyo matek. Eyo.
Enne ngo?
Eyo.
Now, ah, Timmy kono luu nenwa, ah, wan watye ka neno lok me nying man dong nying bene ma nongo in inongo nicakke i wang tinoni ka ka ma kinywali, i kare ma nongo kinywali anywala. Nio kwede wa i dito ma megi ma nongo dong in idoko dano ma dong dit nyo muteggi onyo mutii, pako o kwede wa ito. Ci man ene ka ma wabicako ki iye kunno lok mukene bene pud bibino luko kare. Yes, apwoyo matek An apwoyo tutwal topic ma mega.
kakare. Eya.
Apwoyo lok ma ikelo i wi meja. Mm. Atamo latin wadi Ben Mm. Wan ongeyo ni Acholi tye ka cito ka kany ma pe myero gucit iye. Wan owaco ni myero wagwok tekwaro ma ka megwa. I kite me dongo pa dano, wan ongeyo ni alokaloka bedo tye. I kare ma dano ma kwo kinywalo woko, o wa i to pien, iketti dano moni kinywalo tin, Obedo pi mwaka mo ni wa two aye oneko.
Pe bene two ento to pien to pien nongo dong tiyo. Pien wan ongeyo dano a ki lobo yo mapat madwong ma papat madwong. Jo mukene gwoke nongo awane gudo, two make malit, to lawara awara, to lut kot. Jami mukene macalo gwok ki in icito ci jami marac cito timo i komi labolle calo to buca nyo mwony
in icito ci icito ito woko i mwony meno ducu a mapat pat ma dano a kwede ki i lobo. Ah, i kine bene kitte ki yiki kede tye. Mm. Eh, yikke ducu pe rom. Okay. Yiko kitte gini a kede.
Eh. Ci, ah, ka inen dano kinywalo i nino matin, Mm. dano enono pud kilwongo ni lalal Okay. nyo lakere. Mm. Ka inen ulu dong, acwiliwa ni kome dong ocito ka lony maber. Mm. Dong kilwongo ni onyo eh kilwongo ni onyo dul leno onongo dong kiwaco ni kome olony dong olo otyeko dwe acel mo me cito idye dyere moni kenyo kilwongo ni onyo eh labongo i paro kwoyo latin awobi nyo latin nyako kilwongo ni onyo kakare ah ka ineno okato kenyo ci dong cito en man ma ineno gingene eni dikal ka nga gini kilwongo gi ni kidwer.
Oh, ena dong gituko i kwer-ni. Ena gituko i kwer dong-ngi.
Eh. Mano kilwongo ni kidwe. Ok.
Ah, ka dong okato ki nyoko, Eh. ah, ci dong cito i dul man ma dong kilwongogi ni Owalo Pado. Well, Owa- Owalo kare ma Pado. dong nok gunongo transport ge dong. Nongo dong tye kine ka mwaka ah, aboro, dong Oh. cito kwede dong mwaka apar Mm. wiye aryo-gi kenyo. Mm. Eh, mano dul eno kilwongogi ni Owalo Pado. Neno wai. Owalo padi eni ni a ka ineno dul eno nongo kit two mo ni maro yelo gi kilwongo ni omoko jolo nongo kwot doko kany nongo ngero dwoni matek adada kakare ci kit me acoli bene me cango ne yot ki keto apadi i wii ki como kone iye in icito ilworo kede ki yat yago. Eh moko julu mako nga mako yago ye moko julu mako nga mako yago ye eh mm. en dul en ma two no mare kilwongo ni owelo padi pien two no ka omaki mm. ci ni keta padi wi mm. ci ni yoko wi ki ko yago ci ringi dugu i lor wi ot eh ini yabo pudi ki no ni ini tye agonya ah. ah, ka di cere kato ka kinyo dong dul pa jo man ma dong iwa ni dong olo dong cito dong ngeyo kome dong olo bene dong cocok dong ki kelo ngo dako nyo rok mito dong cito gange cocok nongo dong ba ka latin awobi kilwongo ni obok man obok man kilwongo ni obok man
iwinyo iwaco ni ka in iwaco ni in obok man kodi ibin dong iwinyo iwaco ni kumi dong romo ni.
Man onongo pe angeyo, pud atye ka winyo tyen me acel tutwal.
Ka ma nyakone kilwongo ni Otikakin dong tye ka tik, nyako ma dong kiwaco ni dong tye ka teggi kilwongo ni Otikakin. Otikakin. Ineno wai? Ok, nyako ka dong oo i karene ma dong kiwaco ni otik dong romo cito ka cone, ka oa ki kinyo Cito woko gang pare dong nying ma kamege dong lokke woko dong kilwongo ni Dako. Ka dong oa ki kenyo dong cito i Mego, cito gwoko i Maro, cito i Dayo, cito i Wayo. Meno nying ma polle doko tung bot mege. Ento macalo latin awobi ma dong iwaco ni oa ki i obok man cito kwene? Cito dong i dul man ma kilwongogi ni Kitiria. Kitiria en aye dul man ma nongo dong Olo dong bene nongo dong odonyo i ode. Dul ma ya Acholi dong tiyo kwedgi ka inen lweny tye gin aye kwongo yo. Jo bulo ma pud buno buno ma remogi lyet. Mm. Eh? Mm. En aye kilwongo ni kitiria eno. No pe dok moni obok man ni. Eh, ah, do ah ki obok man. Oh, ah, do. Ah, ko do. Eh, yo, eh. Meno dong dul ma kilwongo ni kitiria. Eh. Neno wai. Ah, kitiria ka icito i lweny, gin aye kwongo yo. Mm. Pien remo gi lyet atika tika. Mm. Ah, Ka, ka ia ki kinyo, Mm. calo ka kette in itye i dul ma kilwongogi ni Kitiria, Kakare. eh?
Mm. in itye i dul ma kilwongogi ni Kitiria. Mm. Ka dong ikato kinyo, icito i dul me mwaka pyerangwen wiye abic, dong cito i pyerabic ki wiye ki kinyo, Kakare. eh?
Kakare.
pyerabicel kinyo, Mm. mano kilwongogi ni jobi. Ah. Dul eno kilwongogi ni jobi, ma ka kicito i lweny, en dul pa jobi aye gidong angec, giloro nge Kitiria. Dul enonu ka gicito i lweny gin lupyem-ma ma bene gin cito ma nongo gumoko tamgiko ni ka to ci to, ka to ci to, lweny i wang ma loyo. Dok bene en lupyemme kikome nongo ni tweyo panyoko i pyere, wan ongeyo pany en man ma kiodo kwede-ni, tweyo ko i pyere wek ka dong to tye pe ring. In dong icito ma dong cwinyi otweye ni dong cito dong ka lweny kikome, dul eno pe giringo, kilwongo-gi ni jobi. Okay. That way. Ah, Manyoro ka eh, tyen lokke ni Mm. ka gwoko nyo cwinye mo tye ka myero lokke me ngwec Ene ci no. pany omyero ojuk ngweco Ojuk en ngwecco. gin gidong ka lweny. Ka idong ka lweny.
Dok actually bene ka ineno i kare ca me rok obino Mm, ma koni dong kicito ka lweny. mm. Kono kikut bila ni ki a ki kwany tong ki cit ka lweny in imanne pe icito ilweny nyo en be pe ka ki dugi ma ki nongo ni in pe icito ki bi keto taka ikeno taka en man agulu ma nongo dong oto ci nongo dong odong bute tungcel mukene en ka olyeti o maber ci ki moko iko ki pyeli piny in iryebo cwinyi piny en aye ki diyo i duli eh, duli ni ma pe weko in ia ki pinyi ma iguri ngome ma iguri ngome
diki ka dok pe cito dok kitimo ngo kitimo ka mano Ineno wa, en eni acwali naka waco bene ni in ngwinyi otal calo ngwiny lalworo-ni. Oke, munyuto tal pa ngwiny lalworo-ni. Eneno, aa ki Kare man adugi me nongo pwod. aa ki aduki me pwod ma kimiyo me wango dute ki labalatak. Eneno, Eyo.
cawa ducu ka lweny tye en tyeko maneko maneko, pien ka tino i manne gi tyeko idyeko tyeko diyo ngo? Mm. Aa, taka i dudi. Mm. Aa, ka ia ki i dul pa jobi. Abicito i dul pa jo man ma kilwongogi ni Eleki, wan owinyo jo mukene giwinyo nying man ni Eleki-ni, dul pa Eleki.
Eleki-ni nongo weng pud leba coli. Leba coli, leba coli eno.
Mano dong dul me mwaka pyera bicel i wiye dong cito i pyera biro. Kilwongogi ni Eleki. Dul eno nongo gin pe cito i dog lweny, ento gimiyo tam. bot jobi, gin bedo macalo leb mono waci ni consultant. Kite me timo jami wek gubed mango? Pien yang gut con gutimo, gin dong gitye ki ngecce, dong gin gimiyo ni dong gin aye ka calo onongo kite ki nino dong piny odongo ni, gin aye gibedo i wi meja ka man gigoyo plan ni gingwec ki ringa man, group ma ka eni odony ka man nyo aye, an yang maber.
Dul eno onongo leb mo iwaci ni bracket ka jo onongo mwaka aye ni winyo awaco ni kilwongo gi ni eleki. Mono dong pyera abiro gi dong cen. Pyera abiro pyera bicel i wiye dong cito i pyera abiro.
Pyera abiro ki wiye cito i pyera aboro gi kenyo dul eno dok kilwongo gi ni ete. Ete. Ee, kilwongogi ni Ete. Meno dong kilwongogi ni the senior consultant. Jo ma dong ka dok ongayo ca okenne i Elekii oko, Elekii dok waci ni plan eni wagoyo ba, ee, ci kong dok kakanye ko dok ominwa tam. Ete ko dok onen kong omi tam pe iye.
Ee, dul pa jono ka in ikato eno, ci cito dong i mwaka pyera abongwen cito dong i miya dule nongo kilwongogi ni madanga madanga madanga eneno mono ka ibikwano akwana e iwaci madanga eneno ento ka ibilwongo alwonga iwaci madanga eneno kikobe eneno ci dule neno pe dong pien ngecgi dong nongo ocito ka rwenyo lakite mo, ento gin tye ki tic atiya. Dule nongo. E wai ma dakoni dong nongo miya pyera abongwen wiye dong cito i miya acel. Dong cito i miya aye. Ee. Dule nongo dong ngecgi nongo dong cito ka dok piny, pe dok ki jenge dok i tamgi twatwal. Ento gin miyo laa, ee, ma ka in ibino ci ongolo laa i cingi, ee, pire tek adada. En dul pa madanga bino i ete bino wa gudo wa i leki. Dul eno nongo kiwaco ne aceto ka ngo? Ka lim. Kadi ka in i nyako in ibino gang wek aceto limo kwara ngadi pud limme. En naka en madanga ni mukene nongo dong wange peke, mukene lake peke, mukene yite bene dong nok. Kakare. Nongo myero inyike cok. Nongo myero inyik cok en en dul pa madanga eno nongo. Gin pol kare dong lakgi dong ca okene kede ringo gene dong oo pe dong mwodo. Gin ma pol kare kitimo en aye kiromo kwanyo dyang acel kite me gwoko ludito ma yang macon madit kineko mukene bene nongo en pe ye neno wa. Ma ka iwaci penya penya pire. en en pe neno kwone calo gin ma pire tek mito ni kukony lutino aye ci lutino gikwalle ci gicito neko ngo twon ma en geno o me maro en wek en kucam Okay. neno wa ero ka wa Ci kone dok pe keco ka in ineko twon ma en geno. eh Pe dok koni keco. Romo Romo balo keco. laa odaki. romo keco Okay, ento okay. gin ma gitimo Mm. wa ni twon nene dok otime atata Twon ni dong wacito i akule onongo timo atata. Oh, yeah, Eh, nen yeah. calo wede ngo oyoko malit. Mm, Neno wai. mm. Ci dong en mere dong oke neno ci dong bene jalo. Mm. Ci inongo ni dyang eni ni kibikwanyo polle kany obedo ringo ringo ringo calo en ywee gini ni. Mm. Talo. ci kigwoko ngo keto ngo i kado i kado tona eni ma buro en man mano tol inyim gi mano ke wango ma ke tono me kakar kakar eh bedo pe balle pe kare malac inongo ni gin na gitimo kikwanyo manok manok ci ki oyo doko Odoko mayom kikelo moo odwolo ee moo odwolo kikwanyo ki kom dul pa ringo man ma ka in iketo calo i keno leny woko doko moo nono ni okay okay eh? okay en en en ma leny ca moo lwolo ni en mono moo me kom eneno me kom dek ma kineko eneno lake lake um gok gini no tara tara moo inu okay pe ringo okay ci eno cito leny woko mm. Ci kijolo.
Ci kijolo ka Okay. i- eh, kicelo ko ki malo ki malo ko moo nene en en malle naka rwenyo ko Mm. ci moo nene dong kigwoko pien poto ko matek mere ci wacci moo dunye nene ento Mm. nongo tar Mm. en ka ikete moo ka iketo dong i kom ringo mac lenyo ko Mm. en dong kingo Mm. kimyen ni en kede Mm. ki ki ki ringo man ma kiodo ni En aye kicwali ladit, ladit dong bang abanga, pien lake dong peke. Yo ma dong gin camo ki ringo eno kilwongo ni latitik.
Kilwongo ni latitik. Ci man kodi gene kong tye ka mo, ki dong en pa ludito-ni bene kong cik ye ki bilo? Ki bilo, ki bilo. Dok bene ka en marre, ladit ka icwali en gin acama, pi dong cwako wiye woko calo ludito me i kare ma nongo cawa ka laolo dong. Twako wi kwon ata. Ladit olu ginacama mo ma pire tek en kwanyo keto ka ka mupore. Ci ka mito neno latin ma pe langwe, ee nyi anyi angade ki binena gin mo i wanga en. Lutino kene ah i muje in ayela mada. In aola in em. ayola. Ze Eh, ka kin ki en nene bene ling. ka ki- kin nene iwinyo ah ja ze dong. Eh. Neko cing dano neko mo mo lep pa bulu ma kine ni. Ka latin ma kwiri eh. ma pire angwe en bino ko. Eh. Ci weo gin mo be no ti wanga kany cimo. Mm. Poto ko dong pe balo. Mm. Bet kong piny kany. Mm. Eh. Mm. Ci kwanyo en gire cane. Mm. Eh. Miyo boti. En nino acoli waye ni latin ma langwe keng wi ogwang mutwo. Oh, yes, eh?
yes. I keng gin na pire tek ki bot ladit ka in langwe. Mm. Kede mong ma pire tek ma kede diki ma ladit dong cito oko ki lobo. Mm, ma in latin ma langwe pe bi nongo latin, latin ma langwe obedo latin ma latek. Latek, en nino do.
Okay. Eh, latin ma langwe en latin ma latek. Mm. Neno waye. King wi ogwang mutwo, king jami mabeco ki bot ladit,
ci weko dul pa jo ma kiteno gin tye ki diro me ngiyo latin ma dikke maca bidongo i dyekal, wek gin ewek twerne. Gin gineno ki wang kikome. Temo ki yo ducu mapatpat. Ka dong wacito i dul man ma kilwongo ni me ajiki dong, en aye kilwongo ni okuci buru. Okuci buru mo dong. Okuci buru. Wow. Mano dong dul pa ludito ma dong ka oa ki kenyo. cito do i to pien to pien dong buto ci to bene ni lut eh nongo dong mwaka ma dong diyo miya acel cito wa i miya acel dong ki wiye ineno wa inongo dul pa ludito-nu pe dong kicito ilimo cit aneno wa ni dul pa jo-ni pien gin ngi kadi ka pe loni

I burune, pien cawa ducu kany ma bedo iye dong myero eob mac. Ki bene nongo dong kadi ka eyobbe i kabuto dong pe niang ni kabuto en nongo bute woko mere ingom ata, pien ne woko lok ka lwok ka nga gini in aye dong ineno, in nga te gwoko. Ma bene dong polle timme nongo i gang ma dano paro pi ludito. Ene no, nongo gang ma dano gwoko ludito. Nongo bene cawa mukene nyobbe ata wa kit ki coron me i kome. Kikome, kom lokke no, kom lokke no. En dul pa ludito nongo eno no. Ka in itimo atata, ci wek oa woko ki i lobo ma cwinye gwokke ni ony aonya, ka tii ki leb ni ony aonya, ma cwinye ocwer. Ludito nongo ka a, weko paco ki ongon, ma dul pa ludito nongo mito agwoka maber wek ocit i yo mupore ma cwer cwiny mo pe omako en. Mono en aye dul i kite me dongo nicakke. ma in ibino i lobo kany ma kilwongi ni laker nyo lalal cito wa i okuc-ci buru. Mano en aye gin ma olo watamo ni wanywak i nino matinne-nu. Ber. Ka kare ki kare. Ber tutwal lutuwa. Man pwony ma otime maber tutwal dok owot kun a ki bot ladit Ongom. Man ladit Rwot, ladit Ongom, Rwot Ongom Casimiro ma en tye me Patongo. Dong an amito apwowu tutwal me neno but nyutwa ma tin-ni. Ka wadugo doki, wabineno bute mukene. Wupwoyo matek.